Бер мең ярым чакрым ераклыкта татар халкының милли бәйрәме Омскта 26-нчы федераль сабан туй гөрләде. Барлык объектлар буенча гомуми әзерлек 48 проценттан артык. Быел шәһәр һәм районда 83 йорт капиталь ремонтланачак. Җәйнең тәме, төшерү төркеме сәүдә рәтләре буйлап йөреп чыкты. Милли уеннар 19 нчы мәктәптә балалар сабан туе узды. Театралештерелгән пролог, от чабышы ике абсолют батыр Себернең нәк үзәгендә, Омскта 26 федераль сабан туй гөрләде. Илнең 32 төбәгеннән һәм кардәш Казахстаннан җыелган 70 меңгә якын милләттәшебез бер мәйданда очрашты. Иң зур делегация, Татарстанныкы. Түбән Кама шәһәреннән генә бәйрәмне югары дәрәҗәдә уздыру өчен 500 дән артык кеше килгән. Артистлар, спортчылар, пешекчеләр. Араларында безнең иҗат төркеме дә булды. Бер мең ярым чакрым ераклыкта милли үзенчәлекне ничек саклауларын хәбәрчебез сөйләр. Ыргылдыммы, ыргылдым уйна, Үрләргә менгәндә дә, Онтасым юк үлгәндә дә, Күлләргә менгәндә дә. Республика Рәисе Рөстәм Миңнехановны һәм Омск өлкәсе губернаторы Виталий Хоценконы татарларга хас булган кунакчылык белән каршылыйлар, чәкчәк белән ипи тәкъдим итәләр, бу хөрмәт һәм дуслык билгесе. Ил буйлап сибелеп яшәүче милләттәшләребез җитәкчеләрне җыр-биюләр белән сәламли.

Радмир Беляев кунакларны Түбән Кама мәйданчыгы белән таныштыра. Капкадан керүгә үк үзеңне авылга кайткандай хис итәсең. Агач йортларда татар халкының көнкүреше, гореф-гадәтләре һәм милли ризыклары тәкъдим ителә. Ишек алдында никах укыту йоласы күрсәтелә. Мулла ролендә, Омскның Ихлас мәчете хәзрәте. Түгел, Раббым Аллаһтанам безгә, сезгә шушы мәчетләргә килеп, иң беренче булып аяк басасыз. Бу мәйданчыкны булдыру өчен бер айдан артык вакыт сарыф ителгән. Биредә бәйләү, токмач кисү, бавырсак пешерү, себерке бәйләү кебек осталык дәресләрендә катнашырга, үләнле чәй белән сыйланып, мичтә пешкән коймактан авыз итәргә була. Без инде шушы халыкка, килгән кунакларга 50 литр әзерләдек менә шушы массаны. Һәм бик теләп ашыйлар, бик тәмле, бик күп пешерәбез. Төбәннәр өлкәсеннән алып Томскига коймак ашарга килдем. Аллаһ Тәгалә нинди кояшлы көн биргән, шундый матур көн. Шушы көннәребез белән, матур көннәребез белән Сабан туйларын үткәрергә, матур иттереп, шалгыр килеп, халыкның күңелен күреп, матур итеп үткәрергә язсын. Илебезнең халкыбыз яшәгән 32 төбәгеннән, тугандаш Казахстан Республикасыннан безнең милләттәшләребез монда биредә. Һәм инде традицион рәвештә федераль сабан туйда безнең данлыклы Түбән Кама, татар утары, монда безнең гореф-гадәтләребез, йолаларыбыз, татарның яшәеше монда биредә әлеге мөхит белән сугарылган милли ашларыбыз. Безнең бит татар милләткә, татар милләтнең иң зур бәйрәме. Без моны ел буе көтеп торабыз. Яхшы күлмәкләр алабыз, иң матур галстуклар алабыз, ботинкины алабыз и саклайбыз. Качан сабан туй булыр, шуны киергә диеп. Шуларны сабан туйга киябез дә, кәйф үзебезгә була да, менә монда килеп, кәйфләнеп, рухланып, иман җыеп, шундый кәйфләп, яхшы итеп кеше белән аралашып китәбез. Керсәм, э, шушы нәрсә өегезгә Чыгасым килми, чөнки үзебезнең әниемнең өе искә төшә, әниләребезнең өе искә төшә. Саф һава монда шундый. Агач өе бит инде шундый матур. Шундый матур, бик матур. Бу подворье Нижнекамский татарларныкы. Менә күрдем менә шул бишекне. И искә төште, үземнең балаларымны кечкенәләр, кечкенә булган чакта шулай менә люлькада Безнең люлька мондый түгел, пружинадае. Әниләрнең өйләрендә беренче кызны мине Денизаны шулай люлькада тәрбиядем. Төп сәхнәдә милли җырлар яңгырый, артистлар Сабан туеның асылын театральләштерелгән тамаша аша күрсәтә. Бүгенге көндә Омск өлкәсендә 27 меңнән артык милләттәшебез яши, татарлар халык саны буенча дүртенче урында. Рөстәм Миңнеханов сәхнәдән Түбән Кама делегациясенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татарстан Рәисе әйтүенчә, мондый бәйрәм оештыру, бик зур хезмәт. Федеральный Сабантуй белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек-саулык, дөньялар тыныч булсын, эшләребез уң булсын. Сезгә.

Федераль Сабан туеның милли бизәге көрәш. Быел Омск өлкәсе губернаторы исеменнән Нива автомобиленә Шамил Мусаев лаек булды. Ә Татарстан Рәисе бүләге Лада Гранта машинасы ачкычы Радик Сәлаховка тапшырылды. Мин бик шат бу ярышны җиңергә, чөнки. Ел буе әзерләнәбез бу ярышларга, сабантуйларга. Шуңа күрә бик шат, э, что ш- э, Омскига килеп, федераль сабантуйда җиңү җиңә алганга. Кемгә багышладыгыз? Э, Бу җиңүемне э, үземнең әтиемә багышлыйм, чөнки ул безнең белән юк. Шуңа күрә бөтен җиңүләремне аңа багышлыйм. Бәйрәмнең кызган чагы милли уеннарда, спорт ярышларында олысы да, кечесе дә үз көчен сынап карарга була. Бик күңелле, без дә менә кошка йомырка салып йөгерүдә хәзер катнашабыз. 1 2 3 киттек.
Без Түбәнкәм китапханәчеләре бүген бергәләшеп Омск шәһәрендә үтүче федераль Сабантуйга килдек. Сабантуйда без татар халкының милли уеннарын оештырабыз. Монда кошыкка су салып йөгерү, йомырка салып йөгерү, киянтә чиләк белән су ташу, Чүлмәк вату һәм башка уеннар безнең оештыру белән үтәчәк. Егерме алтынчы федераль Сабан туй 70 меңгә якын кешене берләштерде. Егерме җидесе, киләсе елда Томскта узачак. Бәйрәмнең күчмә символы, канатлы тулпар, Себер якларында сәяхәтен дәвам итә. Альбина Вәлиева, НТР яңалыклары. Түбән Кама машина йөртүчеләре өчен яхшы хәбәр, хәзер Түбән Камадан Бигш аэропортына кадәр М-12 буенча бару отышлырак. Ун, утыз һәм алтмыш сәфәргә билетлар бар. Бер тапкыр бару 100 сумнан алып 195 сумга кадәр, 64 процентка очсызрак. Абонементны егерме өченче июльдән Мәктәп бульварындагы 2А адресы буенча урнашкан күпфункцияле үзәктән яки Росавтодор сайтында рәсмиләштерергә мөмкин. Мәсьәләне федераль дәрәҗәдә депутат Олег Морозов һәм вице-премьер Марат Хөснуллин ярдәмендә хәл иттеләр. Хакимият транспорт үтемлелеге соравы буенча эшне дәвам итәргә вәгъдә итә. Түбән Камада капиталь ремонт тулы куәттә бара. Быел әлеге программага 83 йорт эләккән, һәрберсендә эш күләме билгеләнгән. Алты торак бина тулысынча җылытылачак. Унөчендә фасадны гына яңартачаклар, аларда җил өрү очраклары ачыкланмаган. Моннан тыш, кайбер йортларда җылылык, канализация, электр, кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү системаларын алыштыру бара. 25 йортта түбә яңартылачак, бишендә, лифтлар, икесендә, подъездлар, ә җидесендә, һава торышын җайга салу узеллары урнаштырылачак. Эшләр җәй ахырына тәмамланачак, барлык объект буенча гомуми әзерлек 48 проценттан артык. Красный Ключ бистәсендә урнашкан автомобилист кооперативындагы гараж хуҗасы янгыннан соң авыр хәлдә хастаханәгә озатылган. Гәүдәсендә, битендә һәм кулларында икенче дәрәҗәдәге пешүләр ачыкланган. Сәбәбе, бокска керү урынында ук янып киткән битум сыекчасы. Ялкынны порошоклы янгын сүндергеч белән сүндергәннәр. Зыян күргән мәйдан нибары ярты квадрат метрны тәшкил итә. Ләкин бу ир-атка Түбән Кама хастаханәсенең хирургия бүлеге реанимациясенә эләгү өчен җиткән. Янгын чыгуның беренчел сәбәбе, ут белән саксыз эш итү. Урында барлыгы уналты кеше һәм алты берәмлек техника эшләгән. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайв аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Җәйнең кызган чагы. Бу яллар һәм эссе көннәр генә түгел, ә витаминнар туплау өчен мөһим вакыт. Без базарга барып, сәүдә рәтләре буйлап йөреп чыктык. Хуш исле җиләкләр, яшелчә, яңа өзелгән яшел тәмләткечләр. Киштәләр муллык белән тулы. Тик быел чия белән слива уңыш бирмәгән. Бакчачылар хәзер карлыган белән кура җиләге тәкъдим итәләр. Сатуда, шулай ук, помидор, алма, суган, сарымсык та очратырга мөмкин. Аркан тартыштылар, чүлмәк ваттылар, капчык киеп йөгерделәр. Унтугызынчы мәктәп ишегалдында, утызтугызынчы балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр өчен Сабан туе узды. Теләге булган һәркем спорт ярышларында катнашып,